Татарстанда гына түгел, илебезнең байтак төбәкләрендә эшләүче татар теле укытучыларын республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы Бөтендөнья татар конгрессы белән һәрдаим җыйнап, семинарлар, форумнар һәм съездлар уздырып торалар. Ә бүгенгесе яңа форматта уза. Безнең максат, әлеге җыенны киләсе елга инде халыкара дәрәҗәдә үстерү һәм тәрбия, белем, тел буларак киң колачлы, күпкырлы. Әлбәттә, ел дәвамында Бөтендөнья татар конгрессы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергәләп, Уздырыла торган чаралар шактый безнең. Семинар, киңәшмәләр, җыеннарыбыз, халыкара олимпиада, җәйге аланнар, квалификация укытучылар өчен, бирек квалификацияләр, э, безнең төбәкләрдән килүче студентларыбызны укыту. Менә ул мәсьәләләр ел дәвамында безнең дистәләгән проектлар белән, җыеннар белән бар. Быелгы Туган тел форумына Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 800 укытучы, мәктәп директорлары, төбәкләрдә эшләүче татар автономиясе рәисләре белән бергә беренче тапкыр Каюм Насыйри үзәге җитәкчеләре дә чакырылды. Бүгенге көндә безнең 13 үзәгебез эшли. Аның унысы Россия төбәкләрендә, өч үзәк чит илләрдә, Казахстанда, Кыргызстанда һәм Үзбәкстанда. Бу үзәкләрдә татар теленә кагылышлы төрле дискуссион клублар оештырыла, мәдәни чаралар үткәрелә. Сер түгел, бүген илебез мәктәпләрендә ана телен укыту өчен сәгатьләр саны ел саен диярлек кими бара. Элекке безнең татар теленә бирелә иде учебный планда алты сәгать. Алты сәгать ул бик яхшы иде. Потому что өйрәнергә кирәк татар телне. Аннары шәкертең генә алты сәгатьтән калды дүрт сәгатькә. Дүрт сәгатьтә уже проблемалар получается, потому что без өйрәнә алмыйбыз. Хәзер безнең әтмешли инде яңа ФГОС килде. Яңа ФГОСта безнең хәзер Вообще калдырдылар ике сәгать. Ике сәгать ул бигрәк тә. Ике сәгатьтә односына ике сәгать укытып, ланнарны татар телен рәтеп булмый. Мордовиянең Белозерье авылы мәктәбендә 400-гә якын бала белем ала. Киләчәктә балалар саны артканлыктан, бүген авылда яңа мәктәп төзелә. Мәктәптә татар теле укыту беркайчан да туктатылмаган. Ике сәгать татар теле укытыла, бер сәгать әдәбият укытыладыр. Һәр ел безнең балалар Мордовия республикасында беренче урыннар алып, Татарстан республикасына килеп, олимпиадаларда участвовать итәләр. Бәйге секендә бездә яңа мәктәп салына. Балалар, балалар саны елдан-ел арта, бик яхшы эшләп килә балалар бакчасы. Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә татар теле укыту өчен республика җитәкчелеге һәрдаим мәктәпләргә ярдәм итеп тора.

Бер комплектта ничә рәсем? Ун рәсем бер комплектта. Менә мәсәлән, болар ун репродукцияләр һәм не фотосурәтләр ун. Гомуми не һәрберсе егермешәрме. Узган елларда укытучылар өчен үткәрелүче зур җыеннардан аермалы буларак, беренче тапкыр уздырылучы быелгы Туган тел форумында тел темасы гына түгел, ә милли тәрбия һәм хезмәт темасы да күтәрелде. Күп кенә эшләр эшләнә һәм аның нәтиҗәсе бар. Шуңа күрә шушы юнәлештә безгә киләчәктә дә барырга кирәк, бергә булырга кирәк. Безнең телебез безгә кирәк. Анда кемгәдер кирәк дип уйлап уйлыйсы юк. Менә үзебездән башларга кирәк, гаилә, балалар бакчасы, мәктәп. Монда укытучының роле бик зур. Бүгенге заман укытучысы ул хәзер укыту, өй эше биреп, дәфтәр тикшерү белән генә чикләнергә тиеш түгел, ә ныклы милли тәрбия белән дә шөгыльләнергә тиеш. Хәзерге заман татар теле укытучысына зур миссия йөкләнә. Ул алдынгы фикериясе һәм омтылышлар үрнәге буларак, туган телебезнең горур урынын, сафлыгын, төзеклеген сакларга хезмәт итәргә тиеш. Моның өчен бүген киң мөмкинлекләр, заманча шартлар да булдырылган. Федераль закон тарафыннан туган телдә белем алу, Россия халыкларының туган телләрен өйрәнү хокукы белем бирү программаларының мәҗбүри өлешендә калган. Төбәкләрдән килгән укытучыларны яңа шартларда ана телен укыту белән бергә милли тәрбия бирү, хезмәтне һәм сыйныфтан тыш чараларны оештыру тәҗрибәсе белән якыннан таныштыру өчен Арча районындагы белем бирү оешмаларына алып бардылар. Каз кисүнең тоже үзенең ниләре бар, юллары бар, сез аларны беләсез инде. Күбегезгә инде минем әйтеп тә тору кирәкмидер дип уйлыйм. Казның һәр әгъзасын туйларда да кызык итеп бирәләр бит инде. Кайсы җирең кайкемгә, кайсы җирең кемгә, бөтенесен дә шулай итеп өләшә торган үзенең бер кешесе була. Әлбәттә инде, бу көнне биредә хуҗалык эшләренә өйрәтү, күлмәк тегү, токмач басу кебек кирәкле эшләр белән бергә, Сөйләм телен шомартырга татар биюләренә дә өйрәттеләр.
Шул кадәр яңа тәҗрибәләр алдык.
Кечкенә бакча балаларыннан нәрсә өйрәткәннәр, зур олыларга кадәр. Без токмач та кистек, каз өмәсендә дә булдык, Аллагөйдә дә булдык. Аннан соң татар халкының хәзинәләре белән дә таныштык. Хәтта бию белән татар халкының бию үрнәкләрен дә алдык. Ераклардан килгән укытучыларга хәзер Татарстанда алган бай тәҗрибәне үзләрендәге мәктәпләрдә кулланып, балаларны зур тормышка әзерлисе кала.